Nilqakom għal programm ieħor politiko. Il-lejla ġew l-istudju miegħi nilqa' lil Professur Simon Mercieqa li ħajkun kandidat indipendenti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Simon, nirringrazzjak ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Mela, x'ġagħlek tikkontesta din l-elezzjoni?
L-ewwel nett nirringrazzjakom talli għax oġobkom tistidnuni. Ir-raġuni li qed nikkontesta l-elezzjoni huma personali u anki nazzjonali. Personali fis-sens li jena palma tafu vittma ta' numru ta' kawzi fil-qorti li saru biss dak li jdulu bl-Ingliż chilling effect, vordiri, u intom ukoll vittma tagħhom bħalma tafu, vordiri daw jagħmlu omlok, mhux għax vera jkun hemm libell, mhux għax vera jkun hemm malafama, mhux għax vera tkun qassamt xi materjal li mhux suppost tqassam, imma jagħmluhomlok biss biex jippruvaw ikissruk. U magħhom ikollhom is-sapport tal-mainstream media, magħhom ikollhom is-sapport tal-media anke tal-kurja, minn ħadd titkellem fuq l-imħabba. Umbagħad tagħti dan minn taħt tagħti daw id-daqqiet, taħt tipprova tagħti daw id-daqqiet taħt iċ-ċontorin, bordieri u ħoss li f'Malta kull ma jmur, jekk inti m'intix parti minn lobby kbir, inti m'għandekx dritt titkellem, inti m'għandekx dritt tal-espressjoni tal-kelma. Jiena dik kienet raġuni li krejt blok, din hija raġuni waħda mir raġunijiet li ħireġ, għaliex innemmen ħafna fil-freedom of speech. Jekk m'għamlu xejn Ingliżi tawna l-libertà tal-espressjoni fl-1839, aħna t-tieni pajjiż fl-Ewropa bil-libertà tal-espressjoni u bil-libertà tal-espressjoni kontinwa L-Ingliżi meta win naqqas il-liġi tal-libel ma daħlu, il-liġi tal-libel daħlu għax xuddi tal-Knisja fl-1839. Alright? U l-Ġiżwiti. Ovvjament.
Imma aktar finna fin ok, wardri eh, b'saħħa kbira. Ehm, u jiena nemmen, jiena nemmen, jiena nemmen ħafna fil-libertà tal-iskrim. Bħalma taf jiena għandi blog, ma niċċensura l-ħadd, inkluż min jgħajjarni. Jitlaq ta' kulħadd. Vordiri tħalli. Li ħajruk sew.
Ma ħabbix rasi, vordiri ma nemminx fil-libel li ma kelli niftaħ jien personal wieħed libel. Ovvjament għaliex kien hemm ħafna akkużi infondati li l-hom għaddejjin. U minnaħa l-oħra wkoll ħieħna ġax nemmen l-lum il-faxxa il-medja ta' dan il-pajjiż u l-faxxa tisfel sejrin lura bħal granċ. Illum għanna anki problema u hija ċara toħroġ l-istatistika ta' ħafna nies li qed jgħidu li mhux se jivvutaw. U dawn in-nies li qed jgħidu mhux se jivvutaw, mhux se jagħmlu ġid, mhux se jagħmlu ġid is-sistema. Għaliex is-sistema tot mhux kemm iġibu voti l-partiti, imma kemm ħajtallu kandidati. Fuq dik il-partiti jġibu 100 vot kull wieħed jew 100 vot u 80 vot u jtellaw erba' bi tnejn huma ħejdu li bqajna kif konna, anke jekk tilfu dawk l-elf kollha. Fordri biex il-partiti jindunaw jekk inti trid verament vot ta' protesta jasal, int li għandek tagħmel hu li tara li jkunu eletti nies mill-partit minn dawk li ħarġin indipendenti. M'hemm bżonn inkun elett jien, mhux qed noħroġ biex inkun elett jien. Imma araw li il-vot li tagħtu hemm ħafna li ħerġin bħala indipendenti. Li der ħerġin ħafna did-darba. Akkiżu. Għandek fejn tażel, vordri oħroġ ivvota u vota l-min. U minn kollox hemm extreme right. Ma qasra għaxxejn, jiena ngħidlek, ivvota l-indipendenti kollha, kum mhux extreme right, kum mhux extreme left, laqas ħan nidħol fiha. L-importanti hu li jintbat messaġġ. Li hemmhekk ħadd titkisser is-sistema. Inkella, jekk ma titkisirx is-sistema, l-partiti l-gwar ħajbqgħu għaddejjin kif huma romblu minn fuq in-nies. U dawk in-nies li qed jgħidu li mhux se jivvutaw qed jagħmlu żball kbir. Qed jagħmlu żball kbir għaliex il-messaġġ tagħhom mhux se jasal. Il-messaġġ tiegħek jasal billi tivvota b'intelliġenza. U jiena nerġa' ngħidlek nemmen mhux għandlek ivvutaw lili, tista' ma tivvutaw lix, forsi ma ġobkomx leħni u ma ġobkomx il-mod kif nikteb, jew ma ġobkom il-mod kif nitkellem, ma ġara xejn. Imma hemm ħafna kandidat indipendenti, huma minn huma. Ivvutaw lilhom. Wara u taħluhomx il-vot, ibqek ħadd tivvota l-indipendenti bqa' tihom l-indipendenti. Kulħadd. Mela, nkun korret tek ngħid li wieħed mill-punti li ġalek tikkontesta din l-elezzjoni hija li fil-verità niftaħru li hawn ħafna ta' parsi libertà u kulħadd jista' jitkellem hekk, però fil-verità jien ma naf qatt li kellna diċ-ċensura kollha u l-biża li wieħed jitkellem. Għax eh, n-nies ovvjament tgħid kelma u tispiċċa l-qort. Il-biża li qed jitkellem qed jiżdied, l-Ewropa qed tgħaddi ħafna liġijiet. Fatt qed jgħiruni għax jiena waħed minn dawk ta' anti-woke, iva. Qed tgħaddi ħafna liġijiet marbuta mal-ġender, marbuta ma' ħafna strutturi li qed iġġib nies. Jittaw kellna nies ngħidaw b'solidarjetà ma kenniex qassiet fader David Muscat li tal-laħu l-qorti għax qed jagħmel diskussjoni bajt nejn u qed isem il-kelma gejjaġni. U qed joqgħod daw qed jitkellmu tnejn min-nies. U l-media apposta taqbadlek biċċa. Splodieta, imur il-qorti, jerbaħ il-każ, imur għand l-appell u dim mħalfa li deret li ħattih raġun l-affiċċju tal-Avukat Ġenerali ħawwat minn wara minn wara biex jibdel l-imħalfa biex qiegħed oħra li jħafżu l-ħadd ikkundannah. Din ġustizzja li hawn dal-pajjiż. Dajem, situazzjoni kara ħafna. Arrajt, taħt ma jrid jitkellem dwarhom ta' ħadd ma jrid jitkellem dwar ma din hija l-verità. Ara għax il-medja ovvjament hawn klikka ta' ibiż il-medja fil-verità ma dix aktar b'saħħitha biex teliġġi gvern. Jekk inti tara l-mainstream media fil-maġġoranza tagħha hija kontra l-Labor. Ejja nkunu ċer. Imma xorta l-Labor qed jerbaħ dista kbir. For il-mainstream media kull met tagħmel hija biss ħsara l-Partit Nazzjonalista. Eh, issa, bosta drabi u tista' tgħid il-mainstream media jakkużaw kinti li għal xi raġuni tiddefendi dejjem il-Jurgen Fenek Li ħalsek, li ħalsu ukoll daw minn kollox pratikament fuqha. Dan dalwat jibdu jgħidu kolli ħallas nid ġon dallex ferma l-application vordir. Eh. Issa, eh, x'għandek xi tgħid fuq da, però xina naqra l-blok tiegħek f'sent qajjem punti li wieħed jista' jaħseb fuqhom għalmenu. Jiena jiena jiena f'qalbi dejjem iġġielid l-inġustizzji, ordina tlajt fil-konfrontazzjoni ta' tmenijiet, ta' tmeninijiet, bordieri, ovvjament next l-istorja tal-iskel tal-knisja, jkun ġoskal tal-knisja, bordieri dak it-taqlib li kien hemm dak il-perjodu, l-ewwel darba li votajt kien fl-1987. Eh, u insertajna aħna konna noqogħdu raġi qudiem dar qudiem l-elezzjoni, bordu niftakar l-elezzjoni kollha mis-76 lem. Għax ovvjament kien jisiru qudiemna. Għana anke ta' tifel niftakar niftakar 76 kelli eh, kelli minn snin, niftakar għasax, eh, ma kienx ma jħallux toqgħod qudiem il-tidħol.
Persi aħna żgħat qudiem il-pooling boat kon qod fil-galleri u noqgħod nittawwal ta' tifel. Daħlin niftakar għasaw, niftakar eh, il-vjolenza li kien hemm, niftakar anke tal-81 kemm maħluq fniek u matwara skoprejt li kien id-dar fejqot Fader Peter ħal tarxil u spiċċajt naħdem miegħu. Ordiri niftakarhom da u ordiri bil-kbir. Ehm, u biss kien żmien ukoll li tallimna li għandna li anki niġildu ċertu ġustizzja u ċertu ġustizzja qegħdin hemm issa fil-Kastri Jurgen Fenek il-Kastri Jurgen bdejt nitkellem fuq għax indunajt li hemm ħafna regolaritajiet. fil-mod kif qed isir il-proċeduri. Jurgen Fenek huwa l-aktar bniedem li l-lum żmum il-ħabs minn għajra dum għadda ġuri. U għasew. Issa xħajġi dak Jurgen Fenek jgħaddi ġuri għax il-liberat. Musa nkun ġurat jien żgur. Xħat għamlu daw? Imma l-medja ddeċidew għal raġunijiet tagħhom li Jurgen Fenech u. Għal ħati ta' kollox, eh, ngħidu għal xejn, ma ngħid. All right, issa ħareġ jitkellem ċar, l-avukat Wenzu minn tafet jgħid il-pulizija ma mxis sew. Biss l-avukat ġenerali, huwa mbagħad waħlu fl-avukat ġenerali hemm preżenti, ma l-avukat ġenerali kien imexxi da kollu, il-prim mħallef li għandna, għażlu maġistrat. Qed ngħid għal Filip Galli Farruġa, ma m'għandix għalfejn nibża' nitkellem. Da sew?

Is-sistema li għan-nissa ġiet ħażin għax kif qaltilhom għandna mallija. Issa jekk ma telaqx lill-Prim Imħallef ma ssirx maġistrat, ma ssirx maġistrat jew mħallef. Dik is-sistema li libellawna tal-Ewropa.
Mala. I'm sorry. No, għalfejn. nitkellmu, għax dawn huma affarijiet li ħolqtu lilek għax inti l-qudiem tista' tispiċċa l-qorti, inti qed taħseb li qed jolqtu lilek għandi seba' kawżi, ma l-qudiem tista' tkun inti għax inti tista' tispiċċa l-qorti. Jien nippreferi għażel il-politiku, għax finalment il-politiku kol ħames snin ħajġi l-qoddimi għal-vot. Il-prim ħallef ma ħajmu qoddimi qatt. Accountable għal-ħad, datela għax qablu miegħu issa grupp ta' deputati u da' sekk. Ma, għallin għasek il-prim ministru li ma mħallef li mux tajjeb, ħammur Ħa, kull ħames snin jgħid li sma vvutali. U daqqa jvutaw l daqqa le, fejn hekk għadam tilif għall-elezzjoni fil-96. Ma mhux hekk. Naw, imbagħad reċa tilfuha fit-2008. Ekku. Sorry. Daw daw daw tuhum they are accountable. Deki, le, le, le, għatem poġġu nies li fil-verda mu ma Sorry, għal ħattu.
Fl-għal tagħhom. Għalfejn inti ħassejt però li trid toħroġ għalik waħdek u tlift ovvjament nimmaġina il-fiduċja tiegħek fiż-żewġ partijiet il-kbar. L-għonet, l-għonet, ovvjament, ehm, għalix toħroġ għalik, ma xax noħroġ għalija wahdi, u naħseb għas qiegħed wahdi, ordri, ovvjament, mux qiegħed fis-struttura ta' partit, imma aħna ġaqedin tlieta, u jalla jkun hemm aktar indipendenti li jenaqdu bħala messaġġ, mhux jenaqdu bħala partit, li jenaqdu bħala messaġġ, hekk di bħal pa' simbolu ta' Ruma, no? Eh, li tkun maqut, eh, inti għandek is-saħħa. Issa, jekk jekk daw jinaqdu, hemmhekk ħajkun hemm is-saħħa kifet fil-bidu. Issa ovvjament jiena iddeċidejt li noħra x'ħankun ġemm tnejn oħra mieli huma bħali qablu joħorġu fl-ħorġu fl-imkien, u nsart għandna wieħed minnhom huwa Alexander Dakata. li bħalma taf Alexander Daga ta' ħareġ on u da fi żmien il-vaccines. Kont intervistajtu jien fil-programm ta' Dun Ġwan, spiċċaw jajruna l-ġurnali li aħna għetrettu society, għetri l-lum għat joħorġu daw. Li daw amministraw vaksin li joqtol il-nis, għadab il-kanser il-nis, għadmu responsabli. Kull minna mela kolla sparixxew, għadhom jidru fuq il-medja issa kolla sparixxew. Daw kollha li jgħajru l dak dan huwa kontra da, kontra li u kontra da, tibda tisma' n-nies isma' l-affarijiet mhux sejrin nisaw, issa ħarġin anki barra. Issa minn tifittxhom għad-dan. Eh, ma Malta xejn, Malta sparixxaw, Malta daw kollha sparixxaw. Barra l-eluf tal-iri li ttieħdu. Rajt, l-eluf ta' l-eluf, jek mux il-miljoni. Miljoni.
Rajt, għax ah, konna għet nitkellmu, għet nitkellem għalija jien. Għalli jassajt għatkwiet u affrontajt il-kriet għat l-Università paxxut, komdu, għat niktab il-papers, u maċara xejn. Vorrina tkellim, dax emmint, emmint la affarijiet mux jtisuru saw, mandi xej kontra l-vaccines, għal-ħares għandu kontra l-vaccines, ma jgħal l-demografi. Ah. Kolħat t jitkellem pandemija meta ma kienem lebda pandemija, kolħat t eh, eh, eh, iġibuk li jinti l-stupidu. Fej kien hemm pandemija, għax kien hemm daqsxejn influenza aktar qawwi jew kien kienet toqtol lin xejn tgħid mhux qed toqtol lin. Anke l-influenza toqtol lin nies.
Forse jien ngħidu kienet toqtol aktar mill-influenza. Fair enough. Ma mbagħad minti ma tamministrax bla doċċ fuq it-tfal u fuq koll fuq kulħadd vaksin esperimental u meta jgħaddi mill-Ewropa kollha redacted u ħadd ma jgħax fih il-kuntratt. Fejna d-demokrazija? Fejna? Le, xejn, issa għandha skandlu kbir quddiem ma' van der Leyen fuq fuq tal-vaksini ġol Ewropa. Malta, ma imbirikalla l-medja da ma titkellem xejn Malta fuqhom. Malta ma titkellem xejn. Għax kien hemm kandidata Ġermaniża bdiet tikkwexxini għal van der Leyen fuq il-vaccin. Ok, x'għamlet mezzo l-qiltilha l-mikrofon. Dilli titkellem kontra ċ-ċensura Malta, li ċ-ċensura ma jimpurtax. Right, ma din l-ipokrezija li d-dejqek. Din l-ipokrezija li d-dejjet fuq din l-ipokrezija qed nitkellem. Eh, issa biex nkomplu nżidu daqsxejn ma li qatt fuq tal-COVID, jidher ukoll li hemm attentat li biex il-ħu jekk ikun hawn pandemija oħra eh, jew jivventaw pandemija oħra, insomma. Tieħu isa hija l-awtorità fuq il-gvernijiet. Eh, insa waħda importa l komplu ngħidlek punt. Format minnhom kien Alexander Dakata. It-tieni wieħed li ħajħroġ huwa Rumen. Ma naħseb aħna u l-partita u xismu tal-PD li għandhom li għandhom persuna mhux Maltija, l-APD li għandhom persuna mhux Maltija. U dan kal-fat li għakku.
Le, le, le, le, aħna, aħna, aħna, aħna razzisti, vorri aħna razzisti li maħna għanna mux wieħed għedin fi grupp li maħni wieħed, maħna razzisti, aħna faxxisti, aħna razzisti, ta' imma daw mux razzisti. Mbagħad meta daw tmur tistaqsihom kif dejt nistaqsihom bħal Silvan u oħrajn staqsejthom. Għam ġibtu l-gay pride għawek. Ġi trans Izraeljan u spiċċaw jajruħ ikantaw l-niet tal-Hamas. Right? Dak jek jek mux antisemitizmu dak. U jekk il-Hamas joqtlux il-gay, semmek ħat minnom ma tkellem, emmek kolla ħarbu. Le, le, skużi, ma din l-ipokrazija jien li nistaqsi, jien mandi xej li tkun gay, Malta ma kanx kien hawn problemi fuq il-fatt li tkun gejta, vordi ħafna minnhom hija. Ħafna minnha kienet minn fuqha.
Minn fuqha, ejja kamun vorina kien hemm nies kbar Malta li kienu gej inkluż Prim Ministru Nazzjonalista. All right, ejja.
Mela, Għadu kif tħabbar u koll. Li. Issa fuq li għet li tal. Eh, tal-ħu.
Tal-ħu, jina ovvjament. Ma taqbiex, nimmaġina. Eh, ma naqbiex ma li għaddej, ma vordi li ma. Definitivament ma naqbilx u jafu għax qed nikteb dwaru fuq il-blok kuntellaw ħafna vor li l-istat jagħti lilu nnifsu l-erba burokratiċi imma naqbilx qed tinkistru d-demokrazija. Demokrazija qedem nies jiġu eletti mbagħad mbagħad jivvotaw in-nies. Mbagħad jivvotaw in-nies.
Mela, għadu kol kif eh, tħabba li ħajnaqad grupp li probabilment ikun parti tal-elezzjoni mbagħad ġenerali li ġejja minn Wayne Flask, kollettiv. Jidher li dan eh, sajru Sengerer ħajti jom l-appoġġ, dejjem skont kif ġie rapportat. Inti taħseb li fil-Labour Party ħajkun hemm iktar nies apparti sajru Sengerer li Ħara, jiena ktar Xi mod. jiena San Glensen taf li nikritika ħafna, il-krit jagħtihom l-appoġġ sew jagħmel jiena m'għandi xejn kontra Wayne Flask li jagħmel il-partit politiku, nawguralu, għalija det is healthy democracy. Kurdi jiena mhux semmu noqgħod ngħajjar in-nies. Għax joħorġu għal-vot u noqgħod ngħidilhom li intom friks, kurdi jiena għalija sewwa jagħmlu għax dik hija partiċipazzjoni ħajja u nawguralu l-Wayne Flask u minn ħorox u kif dal-każ kif tiħroġ sejru sengri lavora iħdikajtu fuq li xhur tal-abort bħalma jaf Palma jaf innauguralu li li jmur tajja fl-elezzjonijiet. Eh, issa, il-Labor ta' si. Għal-ħar skulħat ikollu vuċi waħda. Le, mux hekk.
Issa, pero, ora, jtenti tajjeb, taċċetta l-ideat kollha tan-nies u dik, pero, il-Labor ta' CEO għadu kif mal-lesarja fl-ħat oħroġ inti għallek homophobic, insomma, u you couldn't make this. Għallek li naħara, ejda, eh. ejda, għaddu. Eh. Eh. Għallek li tattakka, insomma, l-ġidri, l-kulħad. U għax u għallu kol li għax inti għalek biex toħroġ ġon dalli, l-unika wieħed li tkeċċa speċi mill-kellu jirreżenja mill-Parlament Ewropew. Mhm. Inti ma tara dan kollha, xint vera, rajt taċċetta l-kulħadd. Mhm. Imma badaw nisma' jgħidx li l-ek oħra. Ħanilek, ħanil, il-problema edaw. L-ewwel nett nibda fuq John Dalli. John Dalli illum nista' ngħid b'esperjenza personali li John Dalli konvint li kien framed. Min irid minn naħa tal min irid imur isegwi xi niġri fil-qorti ġewwa Brussell, għaddejja kawża mill-prosekutur pubbliku ta' Brussell, fejn joħroġ it-taħwid ta' Giovanni Kessler. Giovanni Kessler, da, xaħġa. Fadli ġaw eħel xie sentence. Da, ġaw eħel immessa jappella u issa Giovanni Kessler qed jipprova jgħid l-ewwel qal qed jipprova jgħid li jena I have immunity. Ward li qed nagħmel. U fis-sistema Belġana, xi sistema Belġana segwi s-sistema Franċiża. Għalihom it-tranherdof li imħallef a maġistrat f'dal-każ he behaves badly. Waqt li politiku, mhux qed ngħid għal John Dalli, imma waqt li politiku jistgħu jaċċettaw għad għaddej ħa għax hu politiku ma xorta jipparla għal xamlu lur Sarkozy, aħseb wara maġistrat, maġistrat, you should be an example. Mhux hekk.
U da ma jistgħux jifmu kif da għamel dat taħwit kollu, issa ħareġ li suppost l-Olaf hija indipendenti li mill-jidher bata riħ daqala u fl-aħħar seduta li kien hemm fi Brussell, Giovanni Kastler qal li bata riħ Barroso u ordnalu. Għala vordi fejna l-indipendenza, daw kolli, għax nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu, anki ġol Europa jaħdmu fejri li Għalla għaz eżempju dil-ħagġa mela Joseph Muska ġomma, eh, għax kiku minn. Kuma daw għamlu jistaw, daw jistaw. Għax din hija l-ixxu u għawek fejn fl-idea tiegħi Sajru, ah, sajru senġerer, zbalja għat jizbalja aktar il-CEO. Il-Labor, ekku kolla namel analizi bi il-Labor u l-PN, il-PN għandu fieħ. Lekk ma taqbilx miegħu huma kattivi, provaw telfu, kif provaw kaċċuk minn xogħolok, kif provaw jagħmlu li xed nikritikom ikaċċuni mill-università, għamlu kull attentat biex ikaċċuni mill-università, inkluż blajnuna tal-Fakultà ta' Teoloġija. Rajt ħan ngħid hawnhekk. Tajjeb, f'dal livell spiċċajna f'dal pajjiż. Sida mhux qegħdin fil-gvern. Aħseb wara jkunu fil-gvern jew kollhom għad nitfa' poter. Rajt, nitfa' poter. Tajjeb, nitfa' poter. Rajt daw kattivi. Il-Labor, mhux il-Labor salvaġġ. Eċtu salvaġġ fis-sens rot. Jgħamal fuċċek li. Eh, eh, fuċċek, għor nislet daqqa ta' pona, jnextom daw il-klaxis tal-tatmeninijiet. Jgħidilek fuċċek imma mux kattiv. Mux kattiv, rot. Illum fil-Partit Laburista qed jitlu daw l-elementi bħal li qed daħlu din il-kultura tal-PN. Jiena l-Labor qatt mamlu l-libelli lili. Ħlief Silvana Ġus, li huwa biċċa waħda ma' ħadalli, ħalih, għax qed nilu tana l-koll, meta da daħal, ma ħellena dalli mingħajr eżami. Rajt mingħajr eżami da daħal. U mingħajr call of application, da daħal bħala person of trust. U qal li dik hija libelluża ma lafamanti li tgħidlu tana l-koll. U mbagħad xi publikajtu li huwa ta' minn l-koll mar jgħid il-qorti li jiena tinġeldu mal-laburisti. Meta jien kull ma għamilt għamilt kronaka ta' xin jiġri fil-qorti, ta' publikajtlu x'kiteb hu. Cut and paste. U dan huma dawn dawn huma dawn huma qriti se ħodha din l-intervista u kollha ġejti għall-maġistrat ma ġara xejn. Dawn nibqa' ngħidu. Dawn huma attiv. U għalhekk illum hemm ħafna rabja fil-lejber għax dan mhix il-kultura, l-kultura se nafex ta' nastu li ġo fiha. Għaxġiet huwa distret laburista. Jien meta attakkatni l-kurja bżewġ bżewġ ehm, eh, għax attakkajt għat-taħwit li qed isir fit-tribunal fejn issa tribunali għodu jintaqgħu ma' nies li ħadu s-sentenzi ta' annullament minn għandhom u jibqgħu jagħmlu għadaw. Għal-għarż ikun xi maġistrat, għal-għarż ikun xi għal-għarż ikun xi Wenzu Mintoff jew xi Tony Abela jmur jintaqa' ma' xi ħadd li kellu kawża l-qorti għax ara x'kieku x'jagħmlulu. Eh. Illalla kieku x'jagħmlulu bit-tajn għalla b'kollu, huma jistgħu. Huma jistgħu. Right? Huma jistgħu. Mela, inti, jekk tkun elett membru parlamentari fl-Ewropa, se taħdem dejjem għall-interess ta' Malta jew se tkun bħalma jagħmlu sfortunatament. Inti inti ħanejdilek ċart, inti eh. tnejjek bin-nies. Ej, ma n-nies iridu jkunu jafu, jisimgħu minn għandek. Ovvjament, jiena ħammur hemm. Ħa mmur hemm biex niddefendi l-interessi ta' pajjiżi u daw in-nies jafuh. Mhux sejjer hemm biex niddefendi la interessi ta' klikek, la interessi ta' lobbies u l-oqqas interessi ta' nies kbar. Jien ħa mmur nindefendi hemm l-interessi ta' nies li m'għandhom vuċi. Jien għalhekk ikkrejajtu l-blog. Biex nipprova nagħti nies li m'għandhomx vuċi. U ġieli għajruni, ġieli le, u ġieli qablu miegħi. Għalihom ħriġt. U ħafna drabi nitkellem fuq nies li jibgħatuli jisma' għandi l-istorja ta' ħadd ma jrid jismagħni, tiktibhieli Ktibtielek. Ah, inti fuq.
Bħala defend
huwa tal-mistħija, huwa tal-mistħija li mnis imorru l-Ewropa biex jirkbu l-karru biex javvanza huma u lesti li kisru anke l-pajjiża. Ekku.
Mela, inti rajni għasir daw l-aħħar. Le, tissir ovvjament, mod regolari kważi. Naqblu. Issa inti Nammaġa naf xħat tkun risposta, pero ovvjament irrid insaqsik biex in-nies minn ikun qed jaraw forsi ma jaqrax il-blog ikun jaf ukoll għal xiex inti ħiereġ. L-Ewropa llum isa kif qed timxi, trid one size fits all di. Voldri jekk tajjeb għal Ġermanja u Franza tajjeb għal kulħadd. Ara ħanejlek din Ewropa li skużani tinterrompik imma din Ewropa li qablu fuq għas-soċjalisti u l-partiti li qabel konnu demokristjan illum isiħu li l-om il-PP, ok, partiti popolari. Ma nafu s-sejġ rum wara dell-elezzjoni ta' Ewropej, u naħseb huma daw qegħdin bil-gargarella. Għaliex jidru qed jgħaddu kemm għal ħala, provaw jgħaddu kemm għal ħala liġijiet qabel Ġunju, għax naħseb Ġunju ħajkun hemm xenarji differenti. Hemm demografi kbar, inkluż Franċiżi, vordri huma xellugin bħal Emmanuel Todd li jgħidu naħseb għandhom raġun l-Ewropa tisfaxxa. Warrek, kemm kemm għajru l-Ingliżi li għamlu żball li ħarġu mill-liju. Rridu- Kienu kienu proatti. Le, illum illum rridu jitlu. Għalhekk hemmx debejt irridu xitlu l-Ingliżi lura fl-Ewropa. U u xorta baqgħet forza forza dinjija voldri li ma ħassewx. Issa laħaq issa issa nistennew xi jiġri fl-elezzjonijiet Amerikani, vordi li ovvjament jidher li Biden huwa mm, a hopeless case. All right? Ħafna l-Ewropa spiċċat tmexxi l-industrija tal-armamenti, faqritna. Il-faqar f'Malta tiela. U l-Ewropa kollha. Rajt, u minna gwerra kontra Putin, ma nafx għal min. Għaxin.
Minn flok, di kontetta mill-bidu, u kien għan kien nies oħrajn fil-klus fil-kamp laburista li kienu tkellmu dwara, wara li kienu għal ħajta Berlin. Ehm, ejja nġibu l-Russja maħna, le, l-Russja di għamlu għabil forsa għadu. avvanzaw il-NATO kemm jista' jkun. Russja. Mhux ovvja ma tir-Russja ħattar. Anka Berlusconi dik qala li Russja għandha tkun magħna. Mhux mhux mhux kontri. Nadal fejn minni daħqadna ndaħlu il-pajjiżi tal-es fin-NATO, mista żarmajni għan-NATO. Russja m'għandha l-ebda interess tattakka l-punenta, ġieħ il-bambin. Għax għandha nis biżżejjed għalija Russja ħseb tespand. Mhux hekk. U Russja l-ikbar pajjiż fid-dinja ġih il-bambin. Le la għandhom ir-riżorsa naturali kollox bol li għandhom. Ma dana dana dana dana daħlet dir-retorika tal-Amerikani, ovvjament għandhom l-interessi tagħhom. L-Ewropa tittimxi ma' din ir-retorika, għamilna gwerra l-Putin, issa l-Amerika għandhom problemi kbar, illu stess li finanzja ħafna mill-affarijiet għom issa. Tretin da xe tikbel l-antisemitizmu ġewwa l-Amerika. Daw ma realtajiet li qed ngħixu. Le, le. Da, da, da, da, kollha, kollha, kollha, kollha. Riżultat ta' il-filosofija liberali u għawk li għaddejna. Mbagħad mur tgħidlhom għax inti titkellem kontra l-ħamraru. Eh, Mil finanzja anke s-soru suf daqqa waħda, it's now eh, haunting them. Eh, mur ara, ħerġina ara l-ġurnali barranin xin iġri xin intella fil-blok tiegħi, illum stess se tħossu għomna u tret inġol Amerika. L-antisemitiżmu qed jerġa' jikber. Dalwaqt jgħidu li kien Hitler qed nitkellem fuqna kontra kontra nitkellem kontra għax l-antisemitiżmu tiela. Ovvjament hemm l-ixxu taħraq tal-Palestina kif ħadd issolva u diffiċli u aktar saret diffiċli. Ma rajniex faqqa kbar oħra hemmhekk. Let's go. U, eh, eh, eh, ovvjament, minn jgħet fl-industrija tal-armamenti tħokki deħ. Franza xanda interessi tal-armamenti. Aħna, aħna laqawek permetti li waħda. Il-Russja għad kienet xi darba fl-istorja ta' Malta.

Għalfej għandi nidħol ġol. Skur, skur, ma eh, eh, għalek jina nemmen ħafna fuq li xuta neutralita, u kienet illum ma diċ ta' teddida. Mux unbat kanna strutturi bħal Libja, li tlifna kollox. U skur kienu jisiru ħafna flus għal Maltin. Mela, enti u kol, għax enti bħala eh, speċi li ta' fofja. Għodlok fit il-mala. L-istoria. tara kambjament fid-dinja min-naħa ta' ġeopolitika fis-sens li huwa fatt l-Ewropa mhix tagħmel tfal u dik hija issue fundamentali biex tibqa' teżisti fl-aħħar mill-aħħar. U għandek il-grupp tal-BRICS li da qed jespandi kemm bħala ġid. Ara ħanejlek fuq livell demografiku d-dinja kollha inkluż l-Sab-Saħħar Afrika kulħadd daħal f'dik li tissejjaħ demographic transition. Bordieri it-tfal naqsu. L-issue qiegħda li aħna ġa dħalna qabilhom. In-Nord Afrika ġa daħlet fid-demographic transition. Il-Libja hija l-aktar semmejni hija l-aktar pajjiż binqas l-inqas densely populated. Infatti meta kellna l-gwerra ta' Gaddafi kulħadd ħaseb li l-Libjani ħajbqgħu hawn, ħankunu invaduti bil-Libjani kif spiċċet il-gwerra tliet kwarti minnhom tal-qulem li baqgħu hawn kienu Libjani sinjuri li tiżhom nostinja. Mux jek.
Il-verita jew mux.
Dik il-verita.
Fil-ħwina f'kollox. Bħalissa għandek ukoll numru ta' Tunezini li tiġu Malta, ma Tunezija dak tal transition. Mandi xej kontra li ġu Tunezini, wardri għanzi, jina nemmen ħafna li għanna nisrapportjaw il-baċir tal-Mediterran. Minn għoddu nġibu minn. Mandi xej kontra Nepal. Nġibu nista kwalita.
Fl-aħħar mill-aħħar li jifilħu. Lixu, lixu, lixu dik oħra, ma dik nistgħu niddibattu wkoll. U ngħidlek għaliex, fuq li ma livell, għax li qed jiġri hu inti għandek fil-migrazzjoni, ma qed naqbżu fuq suġġetti ieħor, għandek ħafna livelli. U aħna tindaħlu kollu f'basket wieħed. Ejja nkunu fair. Imma eh, eh, fl-ixxu ta' demografija, demografija għada sejr l-ura, minflok imma l-gvern qed jagħmel politika favur il-Maltin. Ara issa hekk tuħu l-Mintoff. Anki Borċo li vieru mkien Mintoff. Rajt, ma nazzjonalisti ġa bdew naqsuha. Kemm hawn politika ta' djar. Biex bena blok dan il-gvern da' 20 sena. Dak tal-imsid issa, tal-lejlit l-elezzjoni, ilu għaddej ma nafx kemm il-snin. Ħafis minn l-Orisant, kien jgħajruħ kem trit, imma. Imma kienu jibnu.
Kien hemm il-Dipartiment ta' Xogħlijiet, kien ma nafx kemm il-blok bena tal-housing. Issa, ok, li minn nafx kemm il-lalqa tajjar. Għax darba bnew kif fuq il-patata bnew. Whatever, imma imma imma bnew for Imma bnew għal menu għasbu għal familja. Issa issa tgħidli ħadhom il-laburisti, fair enough, għax li l-om kienu jtuhom, fair enough, biss dak il-ħafna blokkijiet żammu l-prezzijiet ukoll ta' djar baxxi. Ta' minn xtara dar, illum dik id-dar ġitu tiswa miljun minn baqa' flet tal-gvern qatt ma xtraħ. Li jiena ma naqbilx li fletzijiet tal-gvern, gvern qatt għandu jbieħhom, dik kontri assolutament. Il-gvern għandu dejjem eh, għandu dejjem iżomm housing stock il-gvern fl-idea tiegħi ma ħallija. Dak argument politiku. Kemm kemm qed jagħmel dan il-gvern politika favur il-familja. Xejnu.
Favur il-familja.
Favur kemm qed jinkoraġġixxi tfal jiżżewġu ta' ċertu età biex jirabbu familja. Fi żmienna sa tmeninijiet kont għadek meta ta' 18 sa ta' xil sena timbagħad tibda toħroġ stedi, tibda taħseb ħajkollok id-dar tiegħek. U dak iż-żmien konna naraw madonna 20,000 lira dar. Le, le.
26,000 lira flet konna nħokku rasna. Illum ġi 40,000 vurda.
Mela, domanda oħra, id-double standards li hemm ġol Ewropa. U da ovvjament nistgħu nsemmuh. Mela. Anka Malta. Anka Malta, imma laħa isa kontest Ewropew ħansemmu l-Ewropa. Mela daw, għax kien hemm allegazzjoni fuq John Dalli kienu raw kif tajruħu keċċewħlem. Għanna l-kas Tursula von der Leyen li di I mean, it's public knowledge. Tibat l-SMS iżda. Il-John Dalli, tal-Pfizer.
Il-John Dalli tajruħ li hemm għaliex għaliex attakka l-interessi ta' tabakko industry. Eh. Favur iċ-ċittadin. Il-tabakko industry tajritu li hemm ħabba dawk l-interessi. Issa, pero. U aħna klib ma nafusna, fordri, f'daqqa wahda, il-medja toqgħod tattakka, inkluż għam jattakka eh, Randolph, fordieri, Da juri x'tip ta' politika mill-qieħ
Ekku.
Imma mbagħad eżempju fl-istess nifs għandna il-kastur sa la von der Leyen li di ovvjament qed tiġi akkużata li batet l-SMS il-CEO tal-Pfizer qalet li ħasrithom ħadd ma talab għal-mobile tagħha di bħal mamlu ta' il-kix kembri daw anzi jaħbu kollox. Eh, ma taħsibx li n-nisa jitilfu l-fiduċa fl-ju, vero? Vera. Mux jett jitilfu, naħseb tilfu għahum. U fl-Ewropa kollha għandek dan l-element ta' nies li mhux joħorġu jivvutaw. Vorru li Malta tissegwi dak l-element, għalhekk qed ngħid dawk li mhux joħorġu jivvutaw. Fuq raġuni ehm, ta' sfida politika għax mhux qed jaqblu ma' żewġ partiti, ngħidilhom użaw il-bot, oħorġu u vvutaw lil min trid. minn dawk li mhux ta' żewġ partiti, m'għandi l-ebda oġġezzjoni, votaw il mintrina Mela, e, inti e, ovvjament qed nimmaġina semmej tajjeb ħafna l-ixju tar-Russja u tal-Ukrajna. Jekk tkun elett, taqbel eżempju kif bħalissa qiegħda li hu ħin kollu tiffinanzja l-Ukrajna accountability xej. L-Ukrajna qed nagħtu l-flus l-Ukrajna, eh. mbagħad Zelensky mhurix iżejt mir-Russja, għafu għad in-nies. Żgur.
Eh.
Eh, żejt qed xeħ mir-Russja, mill-flus li qed nagħtu aħna. Il-korruzzjoni li għam l-Ukrajni enormi, ħadd ma jitkellem dwarha. Dejju, Le, Zelensky għalax qed fi gwerra ma jridx għamel l-elezzjonijiet. Żgur.
Mela, da- Daqshekk id-demokrazija spiċċat, bye bye. U l-oppożizzjoni ħafna minnhom il-ħabs. Qatlu. Badri.
Russja mhux xi post sabiħ ma Zelensky laqqas ta' vordiri vordiri għamsar minn flok qed naħdmu to integrate Europe we are ta' qed naħdmu to disintegrate it. Waħna baqajna bin-nies għax hemm l-interessi naraw fejn ħan nagħmlu gwerra. fl-interessana bħala Maltin, aħna fl-interessana ngħixu fil-paċi. Ekku. U naħseb il-ġid li aħna dejjem akkumulajna u fl-aħħar żminijiet għax nistgħu niddibattuh kemm trid ukoll. U fil-politika ta' paċi. Sa jiena nemmen ħafna fil-politika ta' neutralità, ordiri jiena nemmen li qed ġid tal-pajjiżna. U naħseb anki kon naħseb li spiċċat ta' non l-għalajn, naħseb li ħanerġu nitlu fija. Għagdonna ġeħel. Għax issat, għet jerġa, ovvijament għandek il-grupp ta' NATO, għandek gruppi oħra li għet jiffurmaw. Mux l-interessana tluf dal-ġlied. Anzi, aħna għanna nibqaw kemm għanna illum fil-foreign policy, foreign policy tagħna politika mediterranja.
Zgo, għamilna zmin, konna netkelmu fuq, għalli kun għamil pajizi. Eh, ħafna kena politika għawija, kemm għada għawija l-politika mediterranja tagħna. Ma nafx. Nistaqsik. Biss tara eh, kif injem. Naħseb li hija eh, disorientata. Tara li l-Ewropa kif inillum, għenajdu kif inillum, u kif donna sejra bħalissa, għat għanda rilevanza kif kella qabel, fis-sens, naħseb jem minn jus li nara mill-mainstream donnu id-dinja jisa ġol-Ewropa bis-seda. Meta fil-verità għandek iċ-Ċina, l-Indja, l-lum li daw ġew su. Ara, jiena kont wieħed minn dawk li favur li tħanna fl-Unjoni Ewropea u naħseb ma kienx deċiżjoni ħażina, hija nkunu sa nkunu onesti ma' nafusna. Ok? Vordir, vordir il-problema tal-Ewropa hi li kif qed tispiċċa sal United Nations ħajqa, din ispiċċat Ewropa ideoloġika. Vordir dina she wants and this comes from French radicalism. li ma jeżistix fis-sistema Ingliża. L-sistema Ingliża m'għandhomx dar radikalizmu. Ir-radikalizmu Franċiż jipprova jimponi ħsib wieħed. Kultura waħda. F'daqqa waħda mm, dak krejna l-kultura tal-ġeneru, krejna ħafna kultura ta' inklusività, li meta tiġi fuq on the ground, dawn mhux qed jaħdmu.
Ekku. Mardini, mela, eh, mela, mela. l-affarijiet.
Eh, eh, mela, ma tistax inti, dan hemm il-ktib ta' Juan Mamo, Fordieri, u li tennanna venut fl-Amerika. Li il-ktib tiegħu jattakka din il-kultura tal-ġeneru, ta' forza daw daw kollha kultura l-ħarġu mill-eugenics. Wieħed minn dawk li jikteb kontriha, vorrek inti tara kif jispiċċa l-ktieb, jitnejjek biha jispiċċa, vordiri l-taqa dil-ħaxixa u għara kbira fuq rasu toqtlu. No, għax għal siċra kbira għanda jkolla frotta kbira, mużżejra, wakka, ah, mell-nexxu li għadaw għax għasu Imma vordiri, dawn li għetna, no? Ordni, eh, Dawkins għandu raġun m'għandi xejn jien kontra xi ħadd orjentazzjoni għamel li qasam. Jagħmel La li kollu jrid, mhux l-oqqas hekk. kontra trans m'għandi ah, m'għandi xejn kulħadd għandu d-dritt tiegħu. Minn xorta ma tistax tmur kontra l-liġijiet tan-natura mbagħad forsi jekk jekk hemm xi ħaġa qawwija fin-natura u dejda Dawkins mhux jien u għandu raġun hija fil-bioloġija eh, male and female. Issa Mbagħad għix kif trid, meta affarijiet ma la dik tikber. affarijiet trid anke ma- mhix qed nidħol fiha, imma Issa, ovvjament, jekk raġel sar mara, sorry, ħajmur jilab il-futbol. Man, no, xie fil-fat, fil-talenti għala ħafna nkwiet issa. Fil-fat, ta' għala nkwiet u għat jarġaw bidlu d-deċizjonijiet u għajmen.
If you want to live your life that way, you live that way. Imma, skużani, għandi xaħat, daw, issa għanna naħbu koll identita. Għandi jienek nibda id-dejt ja xaħat nkun nafek kux transjole. Issa, jekk inkun naf li huwa trans għandu kull dritt inkun naf hemm xejn ħażin. Mhux hekk, u tista' toħroġ ukoll. Tagħmel li trid, għal good luck sewwa tagħmel m'għandi xejn ħażin. Imma ma tistax inti taħbi. Għandek bħalma jien għandek dritt tkun taf li jiena raġel miżżewweġ jew minix. Fim ta' fordilek jiena immaġina, jiena I'm a married man. Jekk nibda niddejt hemm ara m'għandix kun taf li nagħmel żewġ għandi familja. Forza, da, da, affarijiet sempliċi li qed ngħid ta'. Ejsu sans komun intelek kollu. Eh, eh, eh, biex ma mhux nistema li għandi xi aġenda li m'għandix. M'għandix l-ebda aġenda, għandi l-ebda aġenda u bordieri. Ma għandek dritt tkun ċertu affarijiet. Eħe, issa, ix Inti tgħid issa naħbu l-każ fil-da, fiċ-ċertifikat tal-dana, qabel that you are married. Obviously, marriage is a construct, a social construct. Lew, fil-verità, dal Ma kienx eżisti, ma xej bioloġija li tgħid raġel għandu jiżżewweġ mara waħda u mara għandha tiżżewweġ raġel wieħed. Hemm xejn fil-bioloġija. Fil-bioloġija, le, ovvjament.
Dik xi ħaġa li ġiet kreata soċjalment. Però, eħe, Umbat, ovvjament, kif qed inti daw l-affarijiet ġieli jaf jispiċċaw iduru kontri jom stess. Għax eżempju għen ngħidu taħbi il-ġender tiegħek u hekk għalat emerġenza tħall l-isper. Għen ngħidu tabi. L-isper ħendunaw mill-ewwel.
Ħendunaw, orajt mill-ewwel, imma imma jekk. Vordri, vordri, eh, the constitution of a man It's different from the body constitution from a female, come on, dak mbagħad. Le, mhux hekk imma. Esperti eh, forensiċi u mill-ewwel jgħidu. Suppost hemm, eh, voldri f'ċertu f'ċertu eh, affarijiet ta' parsi għandna ħafna genders u mbagħad meta nerġgħu niġu għassjonno dejjem jisu jifdal dawk it-tnejn. Mela, l-abort hija xi oħra li qed tiġi diskussa, ilha tiġi diskussa. Jien ovvjament bħalma taf tkellimt ħafna, I am against for various reasons, include for raġuni demografika. Orti, jina, id-daħqa f'dal pajjiżi l-aktar kandidata li ma li jafa fuq l-abort hija l-aktar kandidata s-sapportjata mill-knisja minn kulħadd u mill-partit li jgħid li mhux suppostu kontra l-abort. U qed ngħid li għal-mezzola. Mezzola hawnhekk tgħid kontra l-abort u fl-Ewropa titkellem favur l-abort. Issa, enti, eh, ovvjament, daw li ju għet jipruvaw li speċi da idaħluħ bħala dritt fundamentali fit charter of Human Rights. Enti taħseb li li ju għanda tindaħal. Dawn daw l-affarijiet.
Li għetlek qabel kultural, din hija radikalizmu franċiż li għet ikissa l-Europa. Li jum jiena m'għandi xejn kontra li Franza jkollha l-abort. Kull kull kull pajjiż ħallih bil-kultura tiegħu. Daw qed nippruvaw nkissru l-kultura biex nikrew homogenija, homogeneity li jridu erba' minn nies li ħafna drabi jgħidu jgħidu ħadd iħolli u estrem. Meta l-estremist l-estremisti huma Huma. Eh,
issue oħra li taħraq di la ġejja, però ovvjament issa eh, qed naħseb jiena jkun hemm eżaġerazzjonijiet huma l-istandards ambjentali. Kulħadd jaqbel li jkun hawn standard tajjeb ta' ambjent, però daw iddeċidew li sas-sena 2030 ħajkun hawn ħafna tibdil radikali li n-nies għadhom qas joħolmu voldi li ġej għalihom. Li Ara, jina ħan ġani, skużan interrompik, imma em, jina fuq din l-issue tal-ambjent, inkluż tal-climate change, I am very xettiku, skeptiku. Rajt, diet tintuża biex iddaħlu ħafna taxxi biex jkomplu n-nis. Eh, folder li.
Rajt, folder li mandi xej kontra l-ambjent, għant nħobbu l-ambjent u għanna nibżaw għalih biex nkunu ċari. imma kontra il-edda qed jintuża eh, minn ħafna lobbies biex nollu issa spiċċajna tittamil ċertifikat ta' energy efficiency ta' dar weja. Eh, Nipruvaw naraw kif nżidu l-ispejjeż oh, fuq il U ovvjament daw ċertifikat li ħadi daw sa 2030 vol diri ħajaddu liġijiet li inti jekk ma tibni ċertu standard la l-qoddim. Għalli tibni ċertu standard ma ġarax. Le, ovvjament mhux li għad nitkellmu li minnaħa. Kun hemm li kun hemm ċertu standards ma niddejqu. U xi għaliex mhux li jkun hemm ċertu standards li xi ħafna drabi ħela ta' flus mur tagħmel biex iġġib enerġija efficient ċertifikat lil berġa ta' Kastilja, mhux ħela ta' flus da. Meta kien jiknu mod ergonomiku.
Le, le, fodri, però eh, il-liġiet. Issa niprofaw ndawru kollox. Il-liġiet li jgħat jiproponu, insomma, u li għaddew pratikament daw fli, u li jenti eżempju għara 2030, Jekk id-dar tiegħek ma tkunx standard li vvintaw huma li hu fejn tidħol effiċjenza għall-enerġija, la tkun tista' tbigħ u lanqas tikri. Inti hekk tkun elett hemmhekk. Ħa almenu teduka n-nies x'hemm lest għalihom dawn. Dawn in-nies ħafna minnhom. Ħa ngħidlek x'ġej lest għalihom in-nies. Jekk jibqgħu kif qegħdin iż-żewġ partiti l-kbar, il-PP u l-Soċjalisti jibqgħu fil-gvern, daw l-affarijiet li semmu mhux badaw ġejna li jom, ġejna li jom l il-festi jispiċċaw. Ejja, bla dubju.
Mija fil-mija.
Mala.
Eh, ġanna ta' oħra li ovvjament eh, iridu u jisu l-gvern Malti ħeġġax ħafna jgħad tal-imbirka electric cars. Mela, rridu ovvjament jimponu, jimpoġ diki, jimponu l-electric cars, pero Fl-istess ħin, il-power stations aħna ma jaħdmux bl-enerġija naturali. L-issue tal-electric eh. cars hi li jint għandek karozzi kbar tal-produzzjonijiet tal-karozzi fil-Ġappun, it-Toyota kwalinkwa waħda, li electric cars ma tix tipproduċi. L-electric cars għandek xib vapuri li ma jirrux inxurjaw il-karozzi jitilgħu fuq. Jkunu fuq. Ma nafx kek kellhomx problema wkoll minn kellu electric car timur sqallija fuq il-katamaran darba minnhom ma ħallhomx jitilgħu. Ora, fuq l-electric car sem il-problemi tagħhom. Issa, jina mset, jina mux tekniku. Vardri. Ma għetnejlek daw ma problemi tekniċi li għet jaffrontaw ma u jaw. Mux għet ndaħlu electric car, ma għet nżidu għanna ġamlu power station taħdem bil-heavy fuel. Bil-heavy fuel oil, bil-heavy fuel oil taħdem. Mux jek jaħdmu dal power station ta' diesel, da' diesel speciali, mux għandhom power station. Mux jek ta' Mala.
Ma mxie ħazil, għardi li jamlu l-filters jamlu zaw, finished. Ma di teori l-ipokrazija politika, vordiri. Li li hemm xi ħaġa li ta' parsi, finta un bad dejjem ta' mm-hmm. lura għall-affarijiet. Għall-affarijiet tkun kellek qabel, vordiri. Bħal.
Come on.
Mela, e, xina kont għet minn dawk li defendejt il-power station bil-heavy fuel oil għabel 2013. Rajt niftakar niddefendi, għawri ma konx niddefendi għax niddefendi l-Partit Nazzjonalista, ma niddefendi xi ħaġa li taħdem. Mela, xi ħaġa oħra li donna dieħla. Ma eh, that was a political gimmick eh. over din. Xi ħaġa oħra li donna l-Ewropa qed tippuxja u l-istess di n-nies mhumiex naħseb konxi ħafna minnhom minna l-imbirka digital currency. Taħseb li l-Ewropa qisha donnha trid letteralment ikollha kontroll assolut fuq in-nies? Jiena taf x'naħseb ta' digital currency, aħna konna fuq quddiem f'dik li hija digital currency, alright, cryptocurrency jekk trid tgħidilha wkoll, u minflok, u ktibt anke ktieb, tkun ktibt paper dwarha di, u minflok digital currency għamilna

Tajjeb daqshekk konna intelligenti. Mela. All right, Vordiri.
And this, these are the things that worries, worries me. Um, Malcolm, dawn huma l-affar. Din hija l-verità. Minflok kont qajt magħhom daw in-nies nies biex illum marru l-Portugal jew nafx fejn marru daw Vordiri u mhux ġrawna. Biex- Biex biex kien hawn erba' minn nies li daħlu xi- xi- Baxxa tella li. xi baxxa fil- fil-but u daqshekk u ġew ġew jaqgħu minn Malta. Din il-verità. U għalhekk ngħidlek, jitla' min jitla', nista' nitla' mhux qed ngħidlek nitla' jien, araw li min jitla' hemmhekk tal jitilgħu nies li jħobbu l-pajjiż. Full stop. Eh,
fil-waqt li nisimgħu ħafna fuq eżempju healthy eating li rridu ambjent tajjeb, rridu noqogħdu nsommu jdaħlu kemm għall ħalaq taxxi kif jedna, però qed jiġi ppuxjat ukoll issa biex l-ikel Speċjalment il-laħam għax daw donnu l-climate change ġiet issa ħabba l-bass tal-baqar. Dik l-aħħar eh, xjenzati qed jgħidulna. Iridu jibdew ikabru l-ikel ġol-laboratorju. Issa tul is-snin nafu kemm li tikol affarijiet naturali dejjem l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel. Però issa l-lajbirek f'daqqa waħda daw l-affarijiet ħajsiru tajbin. Plant-based.
Eh, plant-based, volder jekk tara l-ingredjenti li jkollu pakket burgers li plant-based, volder titwerwer minn ikun jaf daqxej l-affarijiet li jitfaw fih. Xejn mu tajjeb healthy. Eh, tara li volder fl-aħħar mill-aħħar l-Ewropa eh, tissir biss flus. Le, le, ara, u kumpaniji jikbar. Jiena li wieħed jagħmel plant based m'għandi l-ebda oġġezzjoni, vordiri. Da affarijiet jikoll li jridu mbagħad l-aħħar mela. Eh, eh, eh, għax inkella nispiċċaw bħall-oħrajn. Nispiċċaw lil nfusna. Vordiri inbilli jekk xi ħadd irid jagħmel health ehm, plant based m'hemm l-ebda oġġezzjoni. Il-problema il-problema li hawi li hija issue ta' flus fejn inti għandek l-element li l-laħam qed isir xi ħaġa qed nerġu morru għal-passat li tukola darba darba f'sena fil-milliet. And I think that's the thing that should worry us. Illum għandek nies li qed jiżdiedu fis-soċjetà Maltija li ma jistgħux jaffordjaw jixtru laħam. jew jiklu laħam kuljum. U jiklu laħam ta' ċertu kwalità. U dik hija.
Illum illum illum tmur tixu ċartu laħam ta' kwalità għal tnejn li ta' minn nies jew erba' ma lajthom fuq 60-70 euros.
Għala ħafna nis ma jaffordjaw jxuf il-vera. Għat nkunu ċari, fordi dan biex għednej l-ek murdu xijom minn supermarket normali ta' burdini.
Mela, l-axħar domanda. E, Ħafna nies, fil-verità, jakkużaw il-numru ta' NGOs mal-Ewropa kollha eżempju fuq l-immigrazzjoni illegali, li dawn prattikament ferry service iġibu minn kullimkien. Nafu llum il-ġurnata li hemm gvernijiet warajhom dawn l-ispeċi hija xi ħaġa common knowledge. X'taħseb fuq dawn l-affarijiet fil-verità? Għax li hawn bżonn. Ġa kont kellimtek ftit qabel fuq l-immigrazzjoni. Ovvjament, ejja nitkellmu fuq pajjiżna. L-immigrazzjoni f'pajjiżna għandha ħafna livelli. Ekku.
Għetlek ma għanna wieħed li ġi minn Rumanija, Radu, Ġorġi, li ħajkun kandidat indipendenti. Ħemija Melek fuq il-wardieri. Għatnejda da biex nuri li aħna maħniex xi parċi nies, għawak ma lajtu kittimbru. Daw ma nies li ġew mill-Ewropa. Kif u naħseb hemm xejn ħażin, għax kif ġew daw mill-Ewropa aħna dritt immorru fl-Ewropa wkoll. Rajt, Fordril, le, le, Fordril sa ma tistax inti tippretendi li nissa murnejx Ruma, jew murnejx Rumanija, Rumen ma jistax iġiex hawn. Sala dikija li xju tal-Ewropa. Hemmhekk naħsibx li hemm problema. Ma daw għandek imbagħad numru ta' migranti oħra, għandek immigranti li huma immigranti li daħlu fuq raġunijiet differenti, pereżempju ġol Ewropa, u daw imbagħad jiġu lejn Malta jiskadilhom it-transit visa u bananotte jibqgħu hawn. Issa, mbagħad għandek immigranti oħrajn li daħlu b'mod illegali u ngħidulhom irregolari u jgħidulhom li trid minn fuq il-baħar li illum ma tantx huma daqshekk qawwin, mbagħad għandek ukoll immigranti li tiġibuhom il-kumpaniji. U għammek u fejqed il-problema m'għandix xejn kontra dawn l-immigranti li tiġibuhom il-kumpaniji, biss ġi kreat mudell ekonomiku perikoluż ħafna. Ġi kreat modellum ekonomiku li għandek importazzjoni ta' migranti b'mod legali daw mhux illegali, naħseb fuq daw have to worry, biex inżommu l-pagi baxxi.
U għak, dik il-verita u għamil. Biex nżommu l-pagi baxxi. Allura, biex nżommu l-pagi baxxi tal-Malti.

U nasu kun ollu ħlasijiet tal-Maltin jibdew sibu fċertu ġobbijiet li ħadd. Żgur, la, mhux jekk għax tagħmel kol għax ta'. Rajt, rajt, imma ħseb din hija l-problema li hemm. U din hija problema gravi li qed taffettwa l-poplu Malti meta tġib ċertu sens qawwi ta' anti-migration. Li ħażin. L-immigrazzjoni għandha affarijiet tajbin, aħna. Għandha tkun kontrollata u tara xi. L-immigrazzjoni dejjem tkun kontrollata, l-immigrazzjoni għandha kontroll fil-wasla u fit-tluq. Dik aħna tlifnieh. Dik li huma immigranti illegali tlifnieh, hemmhekk fejn għandek il-periklu. Għax l-għandek kontroll fil-waslu għax fil Għażi. Imma f'daw ma għandna kontroll fil-waslu. Żgur, kulħadd la jaf.
Imma daw mbagħad qed nużaw biex inwaqqgħu l-pagi tal-Maltin. Li jisnot.
Li li li li qed nitkellmu suppost fuq gvern soċjalista. Lum ġi kellimni xi ħadd jaħdem fis-security, għalli fis-security hemm gradi differenti, nies jagħmlu l-istess xogħol, l-istess xogħol. Imma inti taħdem mal-gvern titħallas rata mod. Jekk inti taħdem mal-privat, l-istess xogħol, titħallas rata ħafna inqas. Barra l-privat qed barra li minna taħadmek qed jieħu fuqek qed jitħallas għax il-gvern innaf ħannejtek, il-gvern qed jagħti 15 euro issir u ma nafx kemm. U li loj taħdem. Bidu u li qed teħteni u ma nafx kemm. Allura jiena qed niskanta l-fejn m'għandhomx daw ħaddimhom dirett il-gvern. Mux jek, għak għanda tiġi? Eh, jina, eh, sorry, ta' eh, kem jista' jkun nagħtu l-flus l-ħaddiema. Uwa, mbaqa, forsi ma qed mhux qed nitkellem sens komun. Ma dini hija realtà llum li għandna xi pajjiżna. Għawa mek fejn l-immigrazzjoni mbagħad tibda tmur Out of control, lew, kulħadd jibda jkun hemm. U għed tintuża b'mod ħażin. Ma, ħansaqsik domanda oħra ma, ftitilu, supplementari, ftitilu il-kap tal-ADPD Sandra Gawċi tkellmet fuq Joseph Muscat, insomma, xi jisu maċċettax il-partit tiegħu, għalet jekk joħroġ waħdu joħroġ mal-friks l-oħra li hemm. Mm. Speċi li, x'taħseb fl-aħħar l-aħħar naħseb għandna iktar ikonna nies. Nirringrazzja kumment li għamlet li aħna friks, vordieri, ma ċara xejn, vordieri. You know, um, uh, good luck, eh. kull ma ngħidilha Sandra Gawxi minn hawn nawgurala bħala kandidata l-elezzjonijiet, vordieri. ġajet jina jek għal xini Sandra Kawxi tidher bħala vot ta' protesta, why not they should vote for her. Għadin nibqa nemmen, nibqa nejlek u nibqa nemmen li biex titkisser il-sistema u jitwassal messaċ l-partiti biex jibdew jisimaw in-nies, uħorġu votaw, uħorġu votaw,

biex niprofa. Tat il-kontribut tiegħek.
Il-kontribut tiegħi lej pajjiżi u naqafem. Ma, nirringrazzjak ħafna tal-li kont maħna l-lejla, nawgura li kall elezzjoni u forsi jekk għalla jrid iktar il-qoddim jew wara l-elezzjoni għaxa jkun ċans namlu diskussjoni oħra u naraw l-andament xikun ġara. Grazzi ħafna.
Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu maħna l-lejla u nħedġiġkom biex tarawna u koll fil-programmi li jmiss. Grazzi ħafna.